ער איז אויפן טעלעפאן, זי שמועסט מיט איינעם. ווארט ער שמועסט שוין, ער עסט זיך שוין אויף דאס געזונט. סאו ער וויל שוין פארשטיין, ער מוז אים שוין, ער גרייט שוין נעגל ווייל ס'איז נאך אזוי כאפן אזוי בלאש. נעם א גמרא! איך זיץ שוין דא אזוי לאנג און קיינער ווארט מיך נישט אפ. נעם א גמרא, נעם א משניות, ס'וועט דיך הילינג! כ'ווייס נישט איך קען עס אזוי גוט זאגן, איך האב נישט געלמד'ט, ווייס איך נישט אויב מ'קען צו מענטשן זאלן עס אויסהערן, ס'איז א הילינג, יעצט איז הילינג, ס'איז א צייט פון פון מ'היילט זיך יעצט, וויאזוי היילט זיך א מענטש אויס? דורך לערנען גמרא, אנדערע זאכן, יעדע זאך חוץ רעדן צו די אייבערשטער און לערנען תורה איז הבל הבלים, כ'פיל בעד פאר דיך אז דו האסט אוועקגעצאלט הונדערט טויזנט דאלער א גאנץ יאר פאר א מענטש. צו רעדן נישט פאר די שיס הבל הבלים הבל הבלים וויפיל געלט האסטו אוועק געצאלט די יאר? פופציג טויזענט דאלער? וויפיל געלט האט מען אוועק געצאלט פאר יאר? נאך פופציג טויזענט דאלער? הבל הבלים א שאד געווען די צייט א שאד די געלט ס'היילט נישט ס'העלפט נישט אויב עפעס מאכט עס ערגער. ס'הייסט נישט אז א מענטש קומט אן צו א ערליכע איד און ער רעדט צו אים און ער איז אים מחזק אויף די תורה. די וועג וויאזוי ס'גייט צו ביי די אומות העולם און די היימישע אינגעלייט וואס מאכן א ליווינג אויף צרות ישראל, דאס איז א שאד די געלט! א שאד די געלט! ווילסט עס? טריי עס אויס! לויף פון איינעם צום צווייטן צום דריטן, דו ווילסט הילינג? דו ווילסט דיך היילן? נעם א גמרא, זאג גמרא, זעט דיך אויסהיילן, א שאד איך קען נישט די נעמען, איך קען דיך אויך טרעטן די אלע סארט נעמען וואס די ווייסט נישט וואס ס'טייטש, זעט דיך אויסהיילן מענטעלי, אימאושענלי, פיזישלי, אלע סארטן חלקים פון די מח, פון די קערפער, פון, זעט דיך אויסהיילן, די תורה וועט דיך אויסהיילן. וועסט שרייען צום אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך, איך וויל אפהיטן מיינע אויגן, פארוואס ווערט א מענטש מענטל משוגע? ווייל ער היט נישט די אויגן.

שומו שמים! א פאון קויפסטו יעדע דריי יאר? ווייסט א פאון קאסט? וואס? דו ווייסט נישט? דו האסט דאך די פאון, איך האב נישט די פאון. מיין פאון קאסט הונדערט דאללער, אבער א פאון, א ביזנעס פאון, וואס קאסט א ביזנעס פאון? וואס קאסט א ביזנעס פאון? וויפיל? פערצן הונדערט, קענסט שוין קויפן אויך א מעדריש פאר די געלט. כ'מיין דיין פאון קאסט נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק. א גאנצע שס עוז והדר מניקה, איך בין נישט קיין עידזשענט פאר עוז והדר אבער איך ווען איך וועך טרעפן אין דעם רב וואלט איך מיט א שקויעך אזא שיינע גמרא ארויסגעגעבן מיט אזא שיינע פינטעלעך מענטשן וועלן נאך ברוגז דא מיט די דאווענסטען א סידור אן פינטלעך וואס וואס לאכסטו קוק די אלטע סידורים די עכטע סידורים האבן נישט קיין פינטלעך דאס איז היינט א נייע זאך מען דארף דארף דארף דארף אלעס לייגן אין שיימעס.

די גמרא וועט דיך ברענגען נאנט צו די אייבערשטער, די אייבערשטער איז באהאלטן אין די גמרא, די אייבערשטער באהאלט אין אלע זייטן וועסטו טרעפן ישועות, וואסערע סארט צרות די האסט נאר אין לעבן וועסטו טרעפן אין די גמרא.